Merci, Här President. Zu menger Motioun erzielen ech Iech e klengt Erliefnis, dat dës Motioun genau beschreift. Ech erënnere mech net virun all ze laanger Zäit, et gouf e grousst Plakat mat zwee Jippelcher, ënnert deene geschriwwe stoung, Déiereschutz ouni Grenzen. Leschte Weekend war ech op der Déifferdenger Braderie, do hunn ech déi zwee Jippelcher gesinn. Verkaf fir 10 Euro d'Stéck. Nee, se waren nach ëmmer kleng. Bei iwwert 35 Grad, bei iwwer 35 Grad hei ënnert fräiem Himmel, lieweg Déiere goufen do verkaf. Ma déi Jippelcher a vill aner Déieren hu leschte Weekend gelidden an dat hunn ech a jiddereen, deen do war, materlieft zu Déifferdeng. Passanten hu Waasser kaf an den Déieren dëst an hir klenge Käfeger an eidele Gedrénksschuele geschott. De Verkeefer gouf och vu Leit drop ugeschwat, mee hie war wéineg asiichtlech. Et ass net den éischte Fall, datt Déieren op ëffentleche Plazen ausgestallt ginn an engem Land. wou déi Gréng zënter siwe Joer an der Regierung sinn, an enger Gemeng, wou déi Gréng de Buermeeschter stellen, do denken ech mir, seriö, war et wuel net gemengt vun de Grénge mam Déiereschutz? Well d'Realitéit um Terrain gesäit anescht aus wéi d'Plakater mat den zwee Jippelcher. Fir d'Pirate solle guer keng lieweg Déieren op Braderie verkaf ginn, dat wär anstänneg gemengten Déiereschutz. Mat dëser Motioun froe mir d'Chamber ofzestëmme fir d'Regierung opzefuerdern den Déiereschutz eescht ze huelen. Et geet drëm en efficace Suivi vum Déiereschutz zu Lëtzebuerg ze maachen, d'Mëttele fir d'Kontroll am Déiereschutz ze erhéijen an de Verkaf vu liewegen Déieren op Braderien ze verbidden. Loosst eis endlech d'Déiere schützen, hiert Liewen ass méi wäert wéi nëmmen e Walmotiv op Plakater. Merci. Merci, Här Goergen. Ass nach eng Wuertmeldung do zu där Motioun? De Landwirtschaftsminister. Bon, ech mengen, Här President, den Déiereschutz ass eppes, dat eis alleguerten no läit. An dofir huet och d'Chamber an der leschter Sessioun, ech mengen, eng vun deene besten Déiereschutzgesetzer gestëmmt, dat et gëtt. Dorun hale mer eis och. An dorun hält och selbstverständlech eise mäi Ministère, respektiv D'Veterinärinspektioune sich bei de Kontrollen, a wa mer do déi Donnéeë musse kommen, déi fannt Dir natierlech och, wéi hei gefrot, am Rapport erëm, souwäit mer se duerchzéien a souwäit se och gemaach ginn. An all déi Infraktiounë gi selbstverständlech och weider, esou wéi dat virgesinn ass, an deenen eenzelen Instanzen. Dofir mengen ech, datt mer déi heite Motioun nik mussen unhuelen, well mer e Déiereschutzgesetz hunn, dat effektiv flächendeckend alles ofdeckt. Merci villmools. Den Här Goergen nach eemol.
Dat heescht, Dir fannt, datt den Déiereschutz ofdeckt, datt een op de Braderien net soll verkafen, oder gesitt Der dat net als Déiereschutz, datt do verkaf gëtt?
Ech mengen, et geet jo nik, wou se verkaf gëtt, et geet drëm, wéi effektiv d'Déieren exposéiert sinn, ob se genuch ze drénken hunn, ob se geschützt sinn vu Sonn, etc. Also d'Konditiounen dervun mussen erfëllt sinn, dann ass am Prinzip d'Plaz, egal wou se gehal ginn, dann ass et konform zum Déiereschutzgesetz. Dass keng Pei. Nee, Madamm Hansen. Ech wëllt just soen, datt ech deen drëtte Punkt beim Considerant e bësse speziell fannen, well do soe mer, datt mer eis ni do d'Gesetz ze halen. Dee fannen ech e bësse speziell, datt mer Rapporte maachen an datt mer der Veterinärinspektioun méi Moyene ginn. Ech denken, datt dat och sënnvoll wär an dofir wäerte mer eis hei enthalen.
Ech mengen, elo kënne mer zum Vott komme vun der Motioun Nummer 5. De Vott fänkt un. Fir d'éischt déi perséinlech Stëmmen, dann de Vote par procuration. De Vott ass ofgeschloss an dës Motioun ass bei 8 Jo-Stëmmen, 31 Nee-Stëmmen an 21 Abstentiounen ofgelehnt.